Il-Manifest Elettorali tal-Partit Laburista għall-elezzjoni ta' Frar tal-1955, imsejjaħ Malta, ta' l-ewwel u qabel kollox, qal li kien se jpoġġi għażla quddiem in-nazzjon, jew l-integration jew jekk din ma tirnexxix is-self-determination. Fl-elezzjoni, il-Partit Laburista kiseb 57 fil-mija tal-voti. F'Marzu, il-Konferenza Ġenerali kkonfermat li l-Perit Mintoff bħala Mexxej tal-Partit. Il-Gvern Malti kien diġà beda ħidma kbira biex iwettaq riformi kbar fil-pajjiż u biex jaħdem għall-integration. Daħħal titjib kbir fil-pensjonijiet tax-xjuħ u f'servizzi soċjali oħra. Irranġa biex fl-iskejjel, it-tfal ikunu jistgħu jmorru l-iskola għal ġurnata sħiħa u mhux għal nofs ta' nhar kif kien jiġri sa dak iż-żmien. Nieda xogħlijiet ġodda f'bini ta' toroq, djar, skejjel u bjar biex tiżdied il-provvista tal-ilma. Biex jiffinanzja dan ix-xogħol ġdid kollu, il-Gvern Malti għafas fuq il-Gvern Ingliż biex jagħti sussidji kbar lill-baġit ta' Malta. Hu kien jgħid li l-Gvern Ingliż kellu l-obbligu li jipprovdihom għax matul is-snin kien sejjes l-ekonomija ta' Malta fuq il-ħtiġijiet tal-bażi navali u ttraskura l-ħtiġijiet l-oħra tal-pajjiż. Fl-istess żmien, il-Gvern Malti ħadem biex titfassal l-integration. F'nofs l-1955 saret konferenza bejn il-partiti Maltin f'Londra dwar il-futur ta' Malta. Il-Gvern Ingliż imbagħad iddeċieda li jwaqqaf ir-Round Table Conference bejn il-partiti Ingliżi sabiex jistudjaw l-integration. Wara li r-Round Table Conference żaret Malta għall-aħħar tas-sena, ħarġet rapport fejn irrakomandat li jsiru negozjati biex tiddaħħal l-integration. Minkejja li kien qed jinnegozja għall-integration, il-Gvern Malti ma warrabx il-kuntatti li kellu ma' mexxejja Għarab u mexxejja oħra tat-Tielet Dinja li kienu qed jissieltu kontra l-kolonjaliżmu. Fost dawn il-ħbieb tal-poplu Malti kien hemm il-President Nasser tal-Eġittu. Bejn l-1956 u l-1958 baqgħu sejrin in-negozjati għall-integration. F'dax-xogħol kien imdaħħal ħafna il-Gvernatur ta' Malta Sir Robert Laycock li taħt il-Kostituzzjoni ta' dak iż-żmien kien jirrappreżenta lill-Gvern Ingliż f'Malta u kellu poteri mifruxa fuq difiża, avjazzjoni ċivili u materji oħra imsejħa riservati. Sadanittant, l-Ingilterra kienet qed tnaqqas bil-kbir in-nefqa tagħha fuq id-difiża mal-Imperu kollu. F'April tal-1957, il-Ministru tad-Difiża Ingliż, Duncan Sands, ħabbar tnaqqis kbir fil-bażijiet militari u navari Ingliżi mad-dinja kollha. Meta żar Malta f'dak ix-xahar, ma riedx jagħti tagħrif dwar x'kellu mħejji għal Malta. Beda jintqal iżda li l-impjiegi fit-Tarzna kienu se jonqsu bil-kbir. Minkejja l-pressjoni li beda jagħmel il-Gvern Malti biex ikun jaf x'iridu l-Ingliżi, dawn baqgħu ma jridux jgħidu eżatt x'se jagħmlu bit-Tarzna. Lanqas ma riedu jaqblu mal-Gvern Malti meta dan insista li huma kellhom jiggarantixxu l-impjieg alternattiv għal kull ħaddiem issensjat mit-tarsna. Meta f'Diċembru ta' l-1957, bla konsultazzjoni minn qabel, kien hemm grupp ta' ħaddiema ssensjati mit-tarsna, Il-Gvern Malti, bil-kunsens tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista, għadda mill-Parlament il-Break with Britain Resolution, li biha, id-deputati Maltin stqarrew li kienu qed jinħallu mill-obbligi tagħhom lejn l-Ingilterra. Il-kwistjoni tat-tarzna avvelenat in-negozjati dwar l-integration. Qamet ukoll kwistjoni oħra meta l-Gvern Ingliż, bla konsultazzjoni ta' xejn, naqqas b'aktar minn miljun lira s-sussidji li kienu jagħti lill-budget tal-Gvern Malti. L-aħħar negozjati bejn il-Gvern Ingliż u l-Gvern Malti, li saru f'Londra f'Marzu tal-1958, spiċċaw b'nuqqas ta' ftehim totali. Il-Perit Mintoff ippreżenta lill-Parlament Malti bi proposti għall-infiq għas-sena finanzjarja tal-1958-1959, li għalihom ma kienx hemm flus. Qal li malli jispiċċaw il-flus, fil-21 ta' April, il-Gvern tiegħu kien se jirreżenja. Imbagħad, kien ilesti biex jiġġieled elezzjoni fuq l-għajta ta' l-Indipendenza. Matul ix-xahar ta' April, bdew isiru dimostrazzjonijiet fil-Belt Valletta mill-ħaddiema b'appoġġ għall-Gvern Malti. Id-dimostrazzjonijiet kienu jitilqu minn quddiem it-Teatru Imwaqqa', iduru ma' Triq ir-Repubblika, Dak iż-żmien it-Triq Rjali, jinżlu lejn il-Berġa ta' Aragon, dak iż-żmien is-sedja tal-Prim Ministru, u mbagħad jitilgħu minn Triq il-Merkanti lejn il-Berġa ta' Kastilja u l-Progress Press. B'kollox saru sitt dimostrazzjonijiet. Il-Gvernatur Laycock, jew b'inizjattiva tiegħu jew għax kien imbuttat mill-Gvern Ingliż jew mill-kapijiet militari Ingliżi f'Malta, ma kienx jaqbel ma' dawk il-fehmiet dwar kif ġabet ruħha il-Pulizija. L-atteġġjament li beda jieħu kien se jkun kruċjali fil-mod kif żviluppat il-kriżi politika aktar tard fix-xahar. Wara li seħħet l-ewwel dimostrazzjoni fil-belt fis-seba' ta' April, Laycock kiteb lill-Prim Ministru biex jgħidlu li hemm bżonn li d-dimostrazzjonijiet fil-belt ikunu projbiti. Bl-iskuża li ried jiggarantixxi l-ordni pubbliku, Laycock ried li joħnoq mill-bidu stess tagħhom il-protesti pubbliċi fit-toroq. Waqt li kienu għaddejjin id-dimostrazzjonijiet f'Malta u waqt li wara l-kwinti ssokta d-diżgwid bejn il-Gvern Malti u l-awtoritajiet Ingliżi, ma setax jonqos li f'Londra jkun hemm interess kbir f'dak li kien qiegħed jiġri f'Malta. Ma nafux x'analiżi kien qiegħed jagħmel il-Gvern Ingliż tas-sitwazzjoni Għax il-karti uffiċjwali Ingliżi tas-sena ta' l-1958 għadhom sigrieti. Bil-kummenti tagħhom, iżda, x'aktarx li l-gazzetti Ingliżi kienu qegħdin jagħtu turija ta' min fejn kien jonfoħ ir-riħ. Fil-biċċa l-kbira tal-każi, il-gazzetti kienu jappoġġjaw lill-gvern tagħhom. The Times ta' Londra qalet li Mintoff kien qiegħed jiddiżappunta lill-ħbieb politiċi tiegħu fl-Ingilterra bl-insistenza li żamm anki waqt il-mass meeting Laburista tal-Ħadd ta' qabel favur indipendenza għal Malta. Ma kien hemm l-ebda appoġġ f'Londra għal talba bħal din, waqt li d-dibattitu fil-House of Commons tal-ġimgħa ta' qabel wera kif l-opinjoni Ingliża kienet qiegħda ddur ukoll kontra l-integration. Fis-sitta ta' April, Ħadd il-Għid filgħodu, il-Partit Laburista sejjaħ lill-poplu fuq il-fosos tal-Furjana. Fost l-oħrajn tkellmu Ġużè Cassar li spjega kif id-delegazzjoni Maltija li kienet telgħet Londra f'Marzu kienet iddiskutiet il-futur tat-tarzna u l-flus li kellhom jingħataw lil Malta għas-sena ta' wara. Il-Prim Ministru Mintoff qal li ma kienx minnu li bl-integration u mingħajrha il-flus kellhom jiġu xorta. Mintoff ilmenta kif meta qamet il-kwistjoni tat-tarzna ħafna organizzazzjonijiet kienu għamlu stqarrijiet ta' protesta. Imma meta waslet is-siegħa tal-prova, dawn waqgħu fil-muta u ma għamlu xejn. Anzi, qal Mintoff, tal-Partit Nazzjonalista kienu nġibdu lura. Il-Gvern Malti, qal Mintoff, ma kienx se jaċċetta li Gvern barrani juża lil Malta skont kif jaqbel lilu u mbagħad jagħti għajnuna finanzjarja skont kif jaqbel lilu. Il-Gvern Ingliż kellu d-dmir li jittratta lil Malta isa kienet parti minn pajjiżu. Il-Prim Ministru Mintoff qal li sakemm kien hawn suldat Ingliż wieħed jew baħri f'Malta, il-Gvern Ingliż kellu jżomm l-obbligi tiegħu lejn Malta u ma kellu l-ebda dritt li jissuġġerixxi li l-Maltin jemigraw. Mintoff qal li l-Gvern Malti kellu raġunijiet tajba biex jemmen li wara l-1960 kien se jkun hemm qgħad u tbatija fil-pajjiż. Mintoff qal li l-Gvern Ingliż messu jasal għal ftehim paċifiku mal-Gvern Malti. Mintoff staqsa lill-folla jekk ridux indipendenza. Kien hemm qbil unanimu li Malta ma tibqax aktar kolonja Ingliża. Il-Gvernatur Laycock, li issa kien kollu għad-difiża tal-interessi Ingliżi, mill-bidu nett ipprova jipprojbixxi d-dimostrazzjonijiet fil-belt. Fit-23 ta' April, il-Pulizija attakkat bl-aktar mod selvaġġ lid-dimostranti fi Triq Merkanti. Malli kien mgħarraf b'li kien qed jiġri, il-Prim Ministru, li kien għadu fil-kariga bħala caretaker, Ta ordni biex ma jintużawx l-enbubi u biex il-kavallerija tiġi rtirata. L-ordnijiet tiegħu ġew injorati mill-Kummissarju tal-Pulizija De Grey. Il-Prim Ministru tkellem ma' De Grey bit-telefon. Kien hemm diskussjoni sħuna bil-Prim Ministru jitlob spjegazzjoni għall-għemil tal-Kummissarju. Fl-aħħar tagħha, Mintoff qal lil De Grey li hu kien għadu l-Prim Ministru u taħt il-Kostituzzjoni, De Grey kellu jobdi d-direttivi li jagħtih hu. De Grey ma qabilx. Fin-nofs, skontu, kien hemm ukoll is-sigurtà pubblika. Hu kien serv biss tal-Kuruna. Fi kliem ieħor, De Grey kien qiegħed isostni li l-kap tiegħu ma kienx aktar il-Perit Mintoff imma l-Gvernatur. Il-Prim Ministru seta' jifhem li l-Kummissarju ma kienx qiegħed jitkellem mingħajr ma qabel kellu kuntatt mal-Gvernatur Laycock. Il-Prim Ministru għamililu ċara li kien se jneħħih mill-kariga. Fil-21 ta' April 1958, Mintoff irreżenja. F'xandira mir-Rediffusion, Mintoff qal li kien se jibqa' bħala Gvern caretaker sakemm isiru l-elezzjonijiet ġodda jew il-Gvernatur isib ħaddieħor jiggverna minflok. Is-siegħa tal-prova waslet. Il-poplu Malti, li fl-imgħoddi tant iġġieled battalji ta' ħaddieħor, Issa wasal biex juri lid-dinja jekk veru kibirx u sar nazzjon. Biex ikun irrispettat minn popli oħra, irid juri li hu lest biex il-battalji għad-drittijiet tiegħu jiġġilidhom b'aktar qilla, b'sagrifiċċji akbar u b'rieda aktar soda milli fl-imgħoddi kien iġġieled il-gwerer ta' ħaddieħor. Quddiem Alla għandna raġun. Issa sta għalina li dan ir-raġun neħduh ukoll mingħand in-nies ta' din id-dinja. Jekk inkunu ġwejjef aħna, jistħuna uliedna u ulied uliedna. Illum waslet is-siegħa Meta kull Malti jrid bil-fatti juri li Malta għalina tiġi l-ewwel u qabel kollox.
Il-Gvernatur bagħat għall-Kap tal-Oppożizzjoni George Borg Olivier biex jara dan kienx lest li jieħu l-Gvern. Imma Borg Olivier kellu minoranza ta' deputati fil-Parlament. Informa lil Laycock li l-partit tiegħu ma kienx lest imexxi hu u ried elezzjonijiet malajr kemm jista' jkun. Filgħodu tal-24 ta' April iltaqa' l-Kabinett u keċċa lil De Grey mill-kariga. L-aħbar ixxandret fuq ir-Rediffusion, imma l-Gvernatur ċaħad id-deċiżjoni tal-Kabinett u żamm lil De Grey f'postu. Wara nofsinhar kien hemm laqgħa twila bejn il-Gvernatur Laycock u l-Kabinett Laburista mmexxi mill-Prim Ministru Mintoff. Il-Gvernatur qal li qed jaċċetta r-riżenja tal-Gvern Malti meta l-Ministri nsistow li ma kinux lesti jibqgħu responsabbli għall-pajjiż jekk il-Gvernatur jibqa' jżomm il-Pulizija f'idejh. Laycock ħa t-tmexxija tal-Gvern f'idejh u xolja l-Parlament. B'dal-mod, ħa f'idejh ukoll ix-xandir. Rediffusion beda joħroġ l-istqarrijiet tal-Palazz tal-Gvernatur u jinjora għal kollox x'kien qed jgħidu l-mexxejja tal-Partit Laburista u tal-General Workers Union. Il-gazzetti tal-istamperija Progress li kienu l-uniċi li joħorġz. Il-ħaddiema setgħu jieħdu l-aħbarijiet dwar x'kien qed jiġri fil-moviment mill-gazzetta Is-Sebħ.